Alo nyagblɔɖila, medo gbe. Taflatse, nyagblɔɖila Zakaria nye sia mele ŋku na. Ɛɛ, Zion ƒe ɖetugbuivi, wò ame kae? Enyo, mese nya geɖewo tso nuwò, ame aɖewo ŋutɔ hã.

Le nyateƒe mea, nyagblɔɖila, ɖeko medi be nàɖo kpe le naɖe dzi na. Naɖe mele dzi yim nyuie le srɔ̃nye gbɔ o. Medi be makpɔ nenye be late ŋu kpe ɖe nunye aɖo kpe le edzi nama. Enyo, gake hafi nu sia lava emea, vinye, ɣleɖo la tsɔ naira ga miliɔn ɖeka ɖo ɖe nye kɔntia dzi fifi lae hafi mawɔe. Ŋke, e, ega ma mele asinye o ɖe, ɖeko medi be nàkpe ɖe ŋunye. Elabe nye ametiame tsaka, nyemeganya nu si wole be mawɔ. Vinye, Biblia gblɔ bena, Mègava Mawu ƒe nyagblɔɖi la gbɔ asigbe alɔ gbã o. Alekee mawɔ agblɔ nya ɖi nenye be adɔ le nye wum, vinye? Gake mèga e, e. Nyɔnu kple srɔ̃a, gatɔ gã aɖee wònye. Vie ne woatsɔ ga na wò, na ɖoe ɖa numero de compte si me dze atsɔɖoɖoa wò fifi la ya dzi. Gake medi be Menɔ ale. Enyo. Zi mamlɛ le nye sia medo ŋugbe na wò. Mehiã naira ga miliɔn ɖeka. Fofonye gblɔ London ƒe business ɖe si va mea wole didi la wɔna eye mena wotam na le ɣeyiɣi sia me. Be yeazã ga nyuiɖe yi magble dome nɛ o. Naira ga miliɔn ɖeka? Ɛɛ. Enyɔ, ɖee nèle kpe ɖom ɖe dzi nam filɛ be neva eme be metsɔ ga sia na wòa? Magakpɔm gbeɖe abe ame baɖa ene oa? Magava eme o. Enyɔ, matsɔe nɔ. Akpe na. Amara. Eh? Nɔ te lɔleke lɔ nya nye ŋkɔ. Menye wò ŋkɔ ko nye nu si menya ku ɖe ŋu o. Eye meganya nu si mee wò ŋu dzudzɔdzɔ ya kplɔ wò ado. Gake medzi la nɔ to kplam hafi nàvae do ka ve na ɖokuiwò. Mawu megadzro ade ka ve na ɖokuinye aleke o. Aleke mate de ka ve na ɖokuinye ɖo? Kpɔ ɖa wòe srɔ̃tɔe menye. Nya kae magblɔ nèle nam? Mate na nya magblɔ nam wò ɖe? Mawu megadrɔ̃ nyateƒe. Enyo, ewɔ abe Mawu si ŋutɔ hã subɔ mi le mi me se egɔme o ene. Le susu be Mawu ɖo ɣeyiɣi na mia movitɔ siawo tɔgbuia? Mega ɣe. Nenye be mènɔa te nu si nèle didim be yeawɔ oa, ẽ, wò ta la yi golo me. Mawu megadzro o. Wò tɔgbu ŋu ƒe ta le golo me. Kpɔ nuƒuƒu sia na ɖa. Tanye le golo me tso wò alitumovi kple tɔgbuiviwò ƒe ta le golo me. Eme manyrɔ na wò. Nya kae mele gblɔm? Menye be srɔ̃tɔ menye mate ƒo nu na nenem o ɖe. Medze si me wòle va le ŋɔdzi dona le afi sia. Menye be mate na woalɔ dua. Kpɔe nèɖe ata le glã dze abe tuƒe te ene. Nufluflu. Aa! Hee! Alo nyagblɔɖila, meda miliɔn ɖeka ɖe wò kɔnte dzi abe ale si nèbia tso gbɔnye ene vɔ. Zion ƒe ɖetugbiviwo yra o. Le nyateƒe mea, Mawu xɔ wò nunana. Le dzi la nya nyateƒe si nèku ɖe srɔ̃wò ŋu alo? Ẽ, ẽ, elabe ŋkeke siwo me nenye kpli mí le dua, nyemegale bubum o nyemable o. Enyo, Mawu ɖee fiam bena srɔ̃wòa adze gawɔlae. Ẽ? Ele sekte habɔbɔ aɖe mea, wowuna ame eye wokɔna ɖe manyɔlɔƒe ŋu ɖe. Yesu Kristo. Nyateƒee ma, gake míate ɖe nu le edzi ɖe le ɖo yi ƒe naɖe si ɖo kadede kplia? Ẽ, yi ƒe naɖe, ẽ, ẽ, meɖo yi ƒe naɖe, meɖo yi ƒe asigɛ ɖe, asigɛ ɖe si le abe, ẽ, ami ma naɖe ene. Enyo. tsɔe da ɖe anyigba fifi lae zi ɖeka. Ne nàve kuki aɖe natsɔ kɔ ɖe edzi. Fifi la yea? Ẽ, wɔe fifi lae. Enyo. Eki, em, enyo, mesi, megbɔnɔ. Huh? Yesu Kristo. Wonɔ to klã va yi, gake le gbemee masi o. Meɖe kuku nɔ, megawu mo o. Ɖeko mele didi na nya nusi wònyea, eya ta megawu mo o. Meta nu ɖe kpɔkpɔ na wò. Nyemagblɔ nya sia na ame aɖeke le ese kpɔ gbeɖe o. Drake, Taflatse. Movitɔ. Meɖe kuku na la. Tagbato si trina tomea ye kplɔna ŋkuku ɖo yina yɔ me. Azɔa la ko. Megawu mo o. Taflatse, Drake. Nyɔnua, nyɔnua, nyemegale nu kpɔm o. Nu ka le dzɔdzɔm? Vividzidodo. Ah, ah. Le gbem sia ne zi geɖe sɔ ŋkeke megbe be nyemaɖo to o. Aɖe kuku tafla tsetse ke. Menye be ŋutsu ma si medzua mia dometɔ ɖeka ye wònye. Meɖe kuku megaɖe mɔ na wo ne woawum o. Nublanuikpɔkpɔ megali na wò o. Ŋutsu ma si nu ye le de dzugbe le gbemagbea ye tutu ke la ɖe wòagbe ɖa la ku egbea. Ewo ta fla tse dzi ke nye lɔlɔ fi ke ne le. Magalɔ bui be efea me tɔ sɔ me gana na wò. Tsɔ kpe ɖe nua vi ŋutsuvi ɖeka le mía si me lɔ wò nye me da ɖe dzi o kpɔ. Edzi ke srɔ̃ wòe me nye ta fla tse fi ke ne le. Edzi ke.

Hehehe, midjidzɔ ma. Egble na ɖe ya. O, oh, miawo ma sem. Mi me ɖo la wɔ le afi sia ɛ, mi ma te wɔ le mia ƒe mo. O ya le tsi ble ma ŋutɔ. Ɛ, mi te gblɔ be me tsi ble ma fa, me wɔ na ɖe ke o. Me kpɔtɔ zɔna ɖe dzɔdzɔme ƒe seɔ dzi. Egblɔ be na ŋutsu. Kple nyɔnue dɔna, menyi nyɔn kple nyɔn alo ŋutsu kple ŋutsu o, mise egɔmea? Eyata nenyi bena midi be yewoawɔ nene ƒe ŋutɔgbea, ke afi bubue menyi nye aƒea me afisia o. Megakpɔ gbɔ ŋutsue le drɔm. Nye teƒe. Gblegble le ŋƒu dum ne miawoea?

gbemelã ke nye sia le fu ɖe nam eh? Nu ka tae ŋkeke siawo mea ɖekui amewo le didim bena yewoaku gbɔgbɔlo? Ŋketsi ŋka wònye? Ɖe wò ŋutɔ le susu be ayɔ zã ƒe wòale be sia enye nunyanya?

ne tsɔ ʋua gbɔ me dzi be maekpɔ ɖekakpuivi nye ɖo tom ƒe siwo katã meda asi ɖe dzi mate ɖokuinye ɖe aga ɖe le nu eh, gake fefe maɖo tama nye megale asi da ge ɖe dzi o le sia ne tsɔ no ʋua gbɔ ne makpɔ ɖekakpuivi nye Taflatsia megã me ɣeyiɣi nyuitɔe nye esia be maɖe mɔ na wò ne age ɖe eme o. Ne ɖeviwo kpɔ woawo la vɔ̃. Le nyateƒe mea, viwoa ku. Wokɔe yi ɖe amekuku draɖoƒe. Na ne magatɔ agble na wò zi mamlɛlia. Ẽ, afi ka ɖekakpuivinya ɖe? Egblɔe ɖe, afi ka ɖekakpuivinya le? Afi ka nuka le wò aku ɖekakpuivinya ne?

Nyemate ŋui o. Ao, nu se mate dzɔ ɖe dzinye o. Menye. Ŋkee gale asinye. Ye ɖeka pɛ koe nye tɔnye. Nyemagaɖo naneke o. Medɔ. Gake ele be nàlé ɖokuiwò. Nye agbe dome gblẽ. Oh, enyo la. Taflatse Shakira, ele be nàlé ɖokuiwò ɖe sia. Enyo nenema. Mate ye dze nɔ dzi fa nenema o, eh, dzudzɔ. Esu nenema. Eh, nu sia nu la trɔ ɖɔɖo. Wò dzi nedze eme. Ame kae nye neneʋamea si do dzi ɖo akɔ tsi tre ɖe ame abe miawo ene nu, eye vɔvɔ̃ meɖoe o? Esia nyemagblɔ able mi o. Mimate xɔe nɛ o. Ɖe mahiã futɔ aɖee wòanye ɖeriko o. Mekã ɖe edzi be le dzesiwò futɔwo katãe. Ao. negbe ame siwo nelé ɖe ŋunye ko, ame siwo nye ŋutɔ megbe bena nyemawɔ va se ne egbe. Deriko, nya ka le dzi la gblɔ be ame siwo negogo ya. Ɖee le dzi la gblɔ be habɔbɔa alo mía dometɔ aɖe ƒe alɔ le ɖekakpuiviwo lɔlɔ̃a ƒe kufea mea? Ame sia ame si wɔ nu sia menya ale si ye mevɔ̃ɖi ɖo o, eye meka ɖe edzi bena, Miwo ya minya nyuiɖe. Ke ame si nya sia la ka, ye ko wòanye. Nunɔlagã, nya ka le dzi la gblɔ? Nyemese egɔme o. Ɖee le dzi la gblɔ be na Lusifa ƒe srɔ̃wo ŋlɔm be woaƒe hame vi yeyem ne nàsi ne kuvaa ƒe nya vɔa? Ẽ, eye womegadzi la bia hlɔ̃a? Mekpɔe bena meda asi ɖe miaƒe nya dzi. Ẽ, deri ko, Aƒetɔ, deri ko. Mele veve sem fifi la ŋutɔ, eye medo baba ɖe na wò. Ewɔ nublanuitɔ bena nu sia dzɔ ɖe dziwò. Xɔlɔ̃nye kple aƒetɔnye nènye. Vɔa medzi be manya naɖe. Nu ka tisu tae? Em. Emegbe si ye le na bena ŋutifafa kple ɖekawɔwɔ trɔ va míawo kple Lusifa ƒe srɔ̃ domea? Woagadi be yewoabia hlɔ̃ wò ɖo? Ètsɔ yi dzia? Ɖeɖeko wò ŋutɔ le gblɔ na mí be, Shakira, esrɔ̃wò lɔlɔ̃a ye wònye. Azɔ aleke Shakira la ɖe ye ŋutɔ ƒe ŋutsuvia kogoa ƒe agbe ɖa ɖo? Alo ɖe nya aɖe li si mele gbɔgblɔm na mí o adiɖike o? Mine telo. Enua wɔ moya na nye ŋutɔ. Nuke ganyi srɔ̃ɖeɖe ƒe asixɔxɔ ne dzila aɖe ŋutɔ la te ɖe via ƒe agbe ɖa? Ɖe dzrewɔwɔ gbɔ alo ta nye nyemekpɔ nusi tae magaɖe srɔ̃ ɖo lo? Em, Aƒetɔ Deriko. Manɔ kple wò le ŋusẽ ƒe ɣi sia me. Makpe ɖe nuwò, eye ne hiã mawɔ aʋatɔ hã kple wò. Oo, ye ma, Deriko. Nye ŋutɔ makpɔ gbɔ bena maɖe woa katã ɖa le anyigba sia dzi. Ikena, le ƒo nu abe mía dometɔ vavã ɖeka ene, Ɖewomahĩ nu sia la fiɔ míwo katã nunya, ne ɖee míetu naɖe kplo ɣi si mee woa dometɔ ɖeka ƒo tome na edzikea. Meka ɖe edzi be le fifi mea míake trɔ zu nuvɔvɔ̃ na wo. Nunɔlagã, nya ka le dzi la gblɔ? Mitsi yi woayome, ne woaƒe nunɔla ya nye ŋutɔ makpɔ gbɔ. Ale bena magate ŋu wɔ kpeɖeŋu aɖeke na wo o. Nye ŋutɔ ɖeka mawɔe. Enyee nye vɔ̃driba si mina dzatãtɔ hã. Gake nyemele didim bena mami woa dometɔ aɖeke o. Eya ta ne mate ɖe mia dzi oa, mina ne mavae ɖi vinye. Dzo yi nave ɖi vi wa. Edi ke nenye be le nu siawo katã megbe, míva doe dzesi bena wòe nye ame si de megbe nɛa? La nyɔnɔ be gbɔgbɔ vɔ̃ wòatsi yowòme tsɔ wu be ɖeɖi ko wòatsi yowòme Ŋugbe wònye medo na wò. Lusifa ƒe srɔ̃wo. Lusifa ƒe srɔ̃wo. Lusifa ƒe srɔ̃wo. Aʋa ƒe kpẽa ɖe gbe vɔ. Azɔa megbe yi megali o. Minyae bena míawoe wu Deriko ƒe ɖekakpuivia. Eye Jeriko mele te nɔ ge va se ɖe esime wòami miwo katã vɔ o. Gake nyea, nyemalɔ̃ nɛ o, mava eme le nye agbe nɔ wui o. Zã sia mea, mawɔ ŋusẽdodo na miwo katã kpakple ɖevi ɖemanyala aɖe ƒe ʋu. Eye le ŋusẽdodo sia megbea, míaɖo ŋusẽ ale gbegbe, ɛ̃, ale gbegbe bena ŋutilã me ƒe aʋawɔmã aɖeke kple gbɔgbɔ me tɔ aɖeke magate ŋu aʋã kple mi o. Míawoe nye Lusifa ƒe srɔ̃wo, gbɔgbɔ vɔ̃ ye nye mía srɔ̃. Azɔa, miwo katã mizɔ va.

Aleke le ate ma me Jeriko? Aleke le ate ma me aƒu ɖi nye ŋudea? Le be aleke mate ŋui? Nenye be ɖe ŋusẽ le wò ŋude sia me nyateƒetɔea, nyemate ŋu bu zi age ɖe me kaka adzi bena mawu o. Jeriko le ate ɖom ŋusẽ. Gake meɖo ŋusẽ abe nye ene o, eye le nya nya sia nyuiɖe. Enyee nye vɔ̃driba, memina dzatatɔ hã. Nyae be mi kple tɔwo mido abi le nunye. Yeriko, hehe, ke mègana mɔkpɔkpɔ bubu aɖeke tsɔ be maɖe wò agbe ɖa o. Akpenɔ be le de dzovi ɖe lãme na. Gbeɖe ŋusẽ mate va mo. Meɖo ŋusẽ sia tɔgbe o. Nye mate ka ɖe edzi o. Ʋuu. Ɖe wò ŋusẽwo katã tsɔ fiɔm. Wò mɔnukpɔkpɔ mamlɛa nye sia, elabe medze ami o fifi la. Ʋãa, Jeriko xɔ le ke! Ŋusẽtɔe menye, meɖo ŋusẽ Yeriko, mate ŋu akaka nye hũde me abe yeava ɖu dzinye o, gbeɖe o. Meɖu dziwò ŋutɔ hã vɔ. Yeriko, xɔ makpɔ, mebe xɔa. Gbɔgbɔ vɔ̃e menye. Ame dra kekeake si ya dze nua ɖe dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃ triakɔe menye. Gbɔgbɔ vɔ̃wo katã wovɔ̃na na nye ɖeka. Nyɔŋutɔ dzidzi aɖeke meli.

Ɖeɖeko ɖeka yi Veo habɔbɔ ma ƒe nunɔla ɖe esia mekpɔ fiɔ naɖekea? Nu buka wòafiɔ? Le nyateƒe me, adrɔ̃m be mayi kpakplii. Nenema ŋkɔkɔ su asinyea, manɔ du kpakplii awɔ aʋa ɣeyiɣi sia me. Gake miwo katã yeƒe nya dzi ko miele, eye mikpɔe be nya menye tometri la alo mɛ ma. Ẽ, ɖeɖe ko nudzrala ɖo to ame ɖeke o. Nu si nedzroa eye ko ya ŋutɔ wɔna. Edzi ke le dzinye be yetrina to mea? Ẽ, nyateƒee, etrina to me ŋutɔ. Na nyea, madzro ŋutɔ hã bena maka afɔ le teɖi ko ƒe. Mɔ aɖeke dzi o nyemable mi o. Eɖo ŋusẽ wo nuiwo katã zi gbɔ zi wo nenye be nawo ƒo ƒu miaƒe ŋusẽwo ɖe dua. Eya ta mava eme mawɔ naneke atsɔ di nya le nu o. Nyemegbe o gake. Gake aɖeke meli o edzi ke negbe em nenye be wò ŋutɔ le ɖo nu si tae le di la wɔ aʋa sia ɖoa. Alele dzi, nyemeɖo taɖodzinu bubu tɔxɛ aɖeke si tae mawɔ aʋa sia o. Meɖe nye alele me. Enyɔ, enyɔ ŋutɔ. Eya ta mina míatsɔ ŋku da ɖi anɔ nu kpɔm emekɔa. Azɔa gododo siawo nu. Medo ah, gbe. Mexɔ gbe amegã. Edze be ame ŋkuta ɖe nenye. Eh. Nyemeka ɖe edzi be du sia me ele tso afi ke ele tso. Tsã ɖe du sia me koe me tso. Woyɔnam be Deriko. Deriko. Eye xɔlɔ̃ nyui aɖe menye na viwo Shira. Shira. Vinye ƒe ŋkɔ metɔ Shira o. Ɖetugbuivi ɖekae le asinye, ye ŋkɔe tɔ Tsidzima, ye ma amegã. Ye tsotsoe ma, nyikɔ si le nɛ abe vinɔ enea ma. Gake le dugã mea, Shira nye nyikɔ si míyɔna nɛa. Enyo ne le dzia wò ŋutɔ la ate ŋui aɖo kpe le nye nya dzi. Wò ŋutɔ yɔe ne nàkpɔ ɖa. Tsidzima nyea? Eh. Alo, alo, tsi dzim ma tɔnye, aleke nèli ɖo? Meli nyuiɖe, vinye, meli nyuiɖe, tsi dzim ma. Em, le nya xɔlɔ̃wò gatɔ gãwo dometɔ ɖeka, egale si ŋutɔ loo, ebe ye ŋkɔe tɔ, em, teŋka. Deriko. Ɛhɛ, Deriko, Deriko. Ẽ? Ẽ? Le be maʋu dua? Alo, alo, alo, Trésor mele nu nyonyom o, megale yiyim o. Aƒenɔ, masu kaka tsã ye, mègaɖe fu na ɖokuiwò o. Nyawoa? Elabe wò mɔzɔzɔ lé nu ŋu le afi sia. Emɔ ka? Medi la kpɔe ɖe nu wòaɖo wò ɖa le tɔgbuiwò gbɔ nya si medi be magblɔ ama. Aleke o, nu ka ta? Nu kae dzɔ? Enye nye vɔ̃dri ba, memina dzata ŋutɔ hã. Nye ŋutɔ dzidzi aɖeke meli ate ŋu kpe dzinye o. mia movitɔwo. Emegbe esi míekpɔ nublanui na mia, aleae miedzava doa akpe na míeya. Mi ame siawoa, miwu nɔnye nam. Ɖeriko ɖo dzi kaka wu yi ke ŋu ayi míaƒe nunɔla. Ɖe nu sia hiã na tsɔtsɔkea? Nofloflo. Nya ma mekam ɖe afi aɖeke o, eye na nye ŋutɔ si le afi sia. Kpɔ ɖa hoe meɖo ŋusẽ mate ŋu ɖo dzinye bɔbɔe ɖe o. Nu sia tae medra ɖo hafi va. Hee! Megblɔ nɔ Shira, Ŋusẽ le asinye. Eya ta ame aɖeke mate ŋu ɖo dzinye bɔbɔe ɖo le esia.

Latinsi, gake mate ŋu be ɖo mo. Yi ke na megblɔe nɔ be Latinsi, gake mate ŋu be ɖo ŋugbe ɖe o. Tɔnyewoe zɔ. Menya bena nenye be ele va tsia, lanye ale si wòsesẽ be nutu wòadika ake ɖe enu ɖe o. Teƒe sia meganyo na wò le fifim o, vinye. Medi bena nàyi xɔ me ne nàwɔe ƒo te wò nu vevi ɖe sia ɖe, elabe míele dzodzom le afi sia vivi lae. Tɔnye le nam le vɔvɔ̃m. Le dze ku dzu le gbɔnye ya? Nɔnye ku dzu le gbɔnye wò hã le dze gblẽm da ɖi ya dzoa tɔnye? Ɖekakpuivinye. Nye medzi la ku o. Eya ta medzi mena míadzo le teƒe sia ɖo. Ne nye kpakple wò míanɔ agbe dzidzi ɖe le anyigba sia dzi, ne tsɔ nɔ yi xɔa me na ƒe ƒote nuwo katã, mí ɖo la dzo le afi sia zi ɖeka. Ne tsɔ. Ɖebla kaba. Ɖabla. Etsɔ. Aleke lɔ hafi nya be afi sia nyaƒe me ye wònye? Ɖeko meva be makpɔ ɖa. Em, afi ka míedzesi nɔnɔe le? Wow! Mía ame evea mído go le ƒe sia ƒe gɔmedzedze. Megagblɔ nam be yeŋlɔ be vɔ. Oo, medo taflatsae megabi dzi o. Edu ƒe amee menye, medona goa me sɔgbɔ. Megavo be nyemeɖo ŋku o. Meɖo ɖetugbui gbogbo aɖewo abe wò hamewo ene. Taflatsae. Nu sia tae mewɔ tiatia be mava kpɔ wò ɖe egbea. Wòe zɔ. Le nya le la gbe nyui ɖe ŋutɔ lo. Um, Eye em, esi mele wò kpɔm ya, nyemegate ŋu le ɖokuinye le mo. Mi aba dzi na wòe na Ah, ah. ʋuʋuʋu. Mele vivi sem ŋutɔ evɔ woawɔe nam zi ɖeka. Eme metsɔ le eve dzo. Na míawɔe zi ɖeka. Matsɔ kaba nenem o. Mele be míaganɔ to la ɛ. Afi si melea, nyemegate le ɖokuinye lé go o. Na míawɔe zi ɖeka ya. Tsã ɖe bebe kpara dzi sɔe. Wò hã lo gbɔ dzi ɖi. Ao la Enye ɛ. nu si aʋã anyi ne nye ŋutɔ maxɔ dzia. Wow, evɔ netsɔ. Evɔ vala. Tsɔ dɔa fiɔm akpɔe. Mègavɔ̃. Ne tsɔ la, edzi meganya le dodo na mo. Evɔ wɔ kaba la. Nɔ te. Ah, mekpɔe be mele tsɔtsɔ nɔ kura. Ee, ye ma. Medzi la ɖe stil. tɔxɛ aɖe afia o. Ehã be be. Evɔ trɔ ma kpɔ. Ẽ trɔ. Ma trɔa. Hã yi na trɔ. Esti le ka zã ke le le. Trɔ la. Hã vɔ. Ah. Vovovoo.